Халкыбызның онытыла башлаган борынгы гореф-гадәтләрен кайтару һәм саклау буенча мондый кызыклы һәм файдалы чаралар уздыруда чүпрәлеләрнең зур тәҗрибәсе бар. Моннан берничә ел элек алар Идел буеның дистәләгән төбәкләреннән килгән кунаклар өчен чүпрәлеләргә генә хас булган үзенчәлекләрне алып, алар кыз урлау йоласын күрсәткән иделәр. Ә бүген исә кабат бәйрәм, кабат туй дигәндәй, Чүпрәледә тагын кунаклар, район авылларыннан һәм тирә-күрше төбәкләрдән килгән Ак калфак кызлары. Алар бүген Һәр җәүһәрдә халкым тарихы дигән исем астында чигүле намазлыклар һәм сөлгеләр күргәзмәсе оештырганнар. Монда инде безнең яңалары белән беррәттә борынгыдан калган иң иске намазлыкларыбыз, Менә мәсәлән, менә бусы инде безнең иң иске, борынгы намазлыкларыбыз, 1927 нче елгы намазлык. Әгәр игътибар итсәгез, намазлыкларда элек-электән милли бизәкләр белән бергә капкага ошатып эшләнгән сурәтләр дә ясала. Бу нәрсәне аңлата икән? Менә намаз укучы кешегә җәннәт капкалары ачыла дигән фикерне аңлатып торучыны шулай чиккәннәр икән алар. Нәкъ һәрбер намазлыкта, яңыларында да, искеләрендә дә ул менә капка сурәте чигелеп ясалган. Ә менә монсы инде бик сирәк була торган күргәзмәләрнең берсе. Биредә дисвеләр күргәзмәсе эшли. Дисвеләрне кайсы якларда тәсбих дип тә әйтәләр. Унҗиденче, унсигезенче гасырларда безнең әби-бабаларыбыз дисвеләрне хөрмә җимешеннән генә түгел, хәтта балык сөягеннән дә, агачтан да ясаганнар. Мисал өчен, менә монсы усак агачыннан ясалган дисве. Янәшәдә генә намазлык чигү һәм дисве, тәсбих ясау буенча остаханәләр дә эшләп тора. Шунсы игътибарга лаек, бу эшкә алар мәктәп укучыларын да җәлеп иткән. Кермә тешләре, тешләрен яхшылап җылы су белән юабыз һәм аны ике-өч сәгать сөттә кайнатабыз. Ул сөттә бик йомшый һәм ул йомшый, тишәре өчен дә бик уңай була. Шуннан соң инде менә шулай тезеп, 33 тәнсек, Мәрьям ана, Диспләренә куеп, менә шулай матурлап тезеп, ике башын тоташтырабыз. Татарстанның Тәтеш районы Сиендек авылыннан Люция Хәлиуллова бүгенге чарага терледән-терле дистәләгән заманча калфаклар алып килгән. Гомумән, тегү, чигү эше аңа сабый чактан ук таныш. Бишенче-алтынчы сыйныфларда укыганда ук үземә күлмәк тегеп кия идем, ди кул остасы. Ә моннан өч-дүрт ел элек чигүле калфаклар тегә башлаган. Мин районда гына түгел, мин бөтен Россия буенча тараттым инде. Посылка, алар минем инстаграмыга керәләр дә, күрәләр дә, язалар да, менә шундыйрак, шундыйрак колфак кирәк ие, карточкасын җибәрәләр дә, мин тегәм дә посылка итеп җибәрәм. Оренбургка җибәрдем, Нижний Новгородка җибәрдем, менә актыгы инде Санкт-Петербургка җибәрдем. Яновскига да алып киттеләр күп кенә калфакларымны. Чыннан да, ни кызганыч, дистә еллар буе учлап таратылган мәдәни мирасыбызны, әби-бабайлардан калган рухи байлыгыбызны хәзер бөртекләп җыя башладык. Ә алар бик күп.
Әле менә әкрен-әкрен генә без менә шамаилларга күчәргә уйлыйбыз, Алла бирса. Шамаиллар бик авыр, дип әйтерләр, ләкин. Безнең хатын-кызның эшләмәгән эше юк. Аны да эшли башлаячаклар, хәрефләрен дә өйрәнәчәкләр. Ә ул бит менә шул э, э, гарәп хәрефләрне өйрәнү генә дә бит күпме бирәчәк, күпме хатын-кызга кайсы яклардан уңыш китерәчәк. Аны бөтенесен дә уйлап, әкрен-әкрен генә булса да эшлибез. Район мәдәният йортында узган чараны да халык йолаларына нигезләнеп, аның бу төбәккә генә хас булган якларын да күрсәтеп әзерләгәннәр. Егетләр, өстәл кенә дигән, подкоп җәнлегә бирдек. Дөресен әйтик, Бөтендөнья татар конгрессы каршындагы Ак калфак оешмасы 30 елга якын эшләү дәверендә мондый зур чаралар оештырып, кем әйтмешли, вакланып тормады. Роза ханым Туфитуловадан соң мондый чаралар бөтенләй дә узмады. Ә төптән уйлап карасаң, алар бик кирәк икән, аеруча Казаннан читтә яшәүчеләргә. Мондый очрашулар үзебезнең татар икәнебезне аңлар өчен һәм үзебездән соң ки үсеп килә торган балалар өчен менә бу иң кирәкле чараларның берседер. Менә гаҗәеп бүген һәрбер авылдан килгән менә бу күргәзмәләрдә Бик күп эшләр күрдек. Шулай без бер-беребезгә йөреп, бер-беребезгә йөреп, тәҗрибә уртаклашабыз. Күп белмәгән нәрсәләрне белеп китәбез. Мондый чараларның Казанда гына түгел, ә татарлар яши торган төбәкләрдә дә узуы тәҗрибә уртаклашу өчен генә түгел, ә шул якларда гомер итүче милләттәшләребезнең гореф-гадәтләрен, йолаларын өйрәнү өчен дә иң уңайлы мәйданчыкларның берсе. Татарстанның Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Татарлар.